Simba Arati gavana karibu sana estudio. Mbuya mono Lydia.
Thank you. Gusimbiere.
Gusimbiere. Kisimbiere. Embura.
Embura yokera ororo. Mhm. Eh, binto mbire bobe. Abanto bao mbuya bare. Abanto bane mbuya bare.
Ekaunti mbuyaere.
Kaunti ere buya.
Ehe, abanto mbaigotete.
Abanto nabo barabe bare enchara ake. Enchara nero eroro. Mhm. All over igo omochando omonene ng'a besa nchie omobuko chia abanto. Buna oro mochando abanto baito baranyore babwate, naende ense engima, Kenya engima yaito. Gwachire ne richibi riogotoa chibesa. Machibi naro ororo, na abanto lazima babeke chibesa omoboko. Eeh bono. Karibu sana ase estudio karibu sana ase egesa eh, na karibu sana erinde tokwane ase amagenderero aito ye county ya Kisii na boigo ase omogusii bw'ensipi omwaka naye omoetire gese o- o- osoa bisi buna omogavana bwe county ya Kisii. Ase engaki enke, yaani ase chidaeka chinke nki keria oratebe ekenene mono keria kwarentire ase amagenderero ase ekaunti ya Kisii ase omwaka oyo moetire? Ah, ekemana nkeri ng'a omwaka o- oerire omotienyi o kianda nari twabete twaetu chiofisi chiobogambi. Naboigo ntete oteba ng'a ebinto ebinge biakorekanire. Tari gento kemo ntaete koteba ng'a ebinto ebinge biakorekanire korwa ase nanyorete iga ekaunti yarenge goika bono ase ere. Korwa oboremi, korwa abakori egasi, ekiagera ritang'ani konya gwasoire nyomba lasima omanye naria esuguri ere, naria ejikoni ere, naria egetanda kere, naria omorango ore na edirisha, nonya na edirisha yaigwa eria ase ere. Ebi nabio ebinto ebitang'ani twakorire, ekiagera kanaichete ecounty ntwanyorete ng'a abanto konyora baanarire echingencho giche echingencho gete barenge gokora egasi. Ah, nabo twaenkorigereria ringencho ki echi, nechingiya chire gose nechimbe? Chingencho chinyinge chiarenge chingencho chimbe. Igo lasima naeng'e komake sure na nabekire Chinchera chi'ogokora egasi naria omwananchi o kawaida aranyare gofaidika nogoaka ekura yaye gocha esitorentwe.
Ase twaikaire bono iga gwaisanekire nenchera emeremo egokorwa ase abakora emeremo ase county. Aa ekero tobegete aa marks igoro ya mia moja nabo ngoteba karibu sabini na tano. Naro okweyaya omonyene. Ee twaikire sabini na tano ntogenderete. Ekiagera emechando nemenge ere. Emechando eye ere emerongo ebere na etano ase emiana eriria eye.
Omanyete ecounty eri ikonyora eiraire ensa, ebo ekeene omorwaire orwarete obwenerete kobekerwa omoika. Igo twaye nkobeka omoika topime gose enkoro ngoakere. Twanyorete che ebiimo binde bi'omobere bw'ecounty ya Kisii ebikwete. Lasima biaye nkorerwe egento gekorokwa surgery. Na twanyekore research aria ngonya kobwena bire. Igo emerongo ebere na isano ebi emerongo ebere na isano ebi aba okonyora ng'a nebinge bire korwa ase abakori egasi goika ase egasi enyene. Aya nabo igo naye nabo okonyora nonye mbari obwate abayia nabarabwo babere nabarobwo oborwaire. Igo Ebwekane riini, obogambi obwo obobwekane riini, riini notaka koribwata koboko ase ebiara okonyora erinde rigosoka gochia inse. Lakini kore omonto omaete ng'aki okoribwata, nimaete ng'a naribwatire. E, nonya nabo abamochi bao mbare bagoteba ng'a ngwachete n'Omoika, ne. Chinguru chi'ogokora emeremo mbakoganyererete mono, korende bono bagoteba ng'a kwairire egeka egetambe eh, gosettle ase ogochaka emeremo, ekiagera omwaka oerire na bado omana, bagoteba ng'a emerongo ebere na etano mbire bado oga- ogasene korwania.
Omoika tonya kogenda nse, onye mbono omoika mbono ombwatete, Intete gotebi buna omogavana o Kisii, eh, omoika mbono mbwatete ekiara mbono namanyire kera egento inki kegendererete ecounty eri, nararia ebinto biasaregete. Naboigo, ah, ekero nasoete obisi of course, e- ebudget naye ngotumia, na ebudget ya omogavana osogete. Eh, togakora esupplementary, eh, esupplementary eyio ebinto bike bigaansa, mbono, Bono nario tobwate ebudget yaito twarosire. Neyio Okay. naende erarengereria ng'a goika gati kabere. amo Neyio naende naende twa- ebwate omochando ake. Ah, eh, ase engencho ye chibesa lazima naende erosigwe. E, ngochi tore koyekwanera konde aye e, toratakere ase ensemo eye egentang'ani kegima chiofisi chie county ya kisii ekero gwasoete okonyora chiofisi physical offices ng'ai bono iga okorera emeremo ya ofisi omogavana ng'ai eberete Ritang'ani tote ng'a ofisi ye gavana nje arengeo, lakini ofisi eye korokana omogaka orenge ororo omogavana ngwaye tae nkonyetumia. Tiaye ngotumeka, ndageti konya gose na emiaka ebere atatumi- atanyetumiete korwa ororo. Kwa- chisiling echia agwete nobosa gochia ofisi. Tiarenge onyarekana monto atumie eobisi chire. Iga amagacho konya a- asarekire. Arenge amabe noe nkorwa isiko noe mpaka bono, lakini ntogenderete ko chirosi. Buna togokwana iga, I hope goika omotienyi ok- buna okoera, nabo ekonyarekana ng'a chiobisi chiria chiabeire. Lakini. Aase kwaboorire riboori riria, nara rinkopareti korwa, nara rinkokorera egaswa. Obisi y'amagacho y'obisi omogavana ng'ai yaberete? Amagacho y'obisi yane ere estadium. Estadium nero obisi yane. Eyio enene. bono iga nere oegenderete korosigwa. Nero bono iga egetii nkegenderete korosigwa. Amaraba noaichire ororo ebuse, of course buna embura ere bono buse teiyo. Igo basically Obisi ngochande ekero nde ribaga mbwate chingaki chinyinge igo obisi yane eyere stadio.
Eh, mbare bagoteba ng'a emekutano yao na obisi na ebinto binde bia obisi nigo ogokorera ase enka yao ya motonto. Ah,
inka motonto ebwekene obisi yane. Ase egavana ebwenerete koba noboisingi bwenerete koba ororo, naende ntagete goteba iga, egavana nebwenerete gotwara ase akorokwa governor's residence, na governor residence nobisi obisi ase omogavana amenyete naende obisi nero ebwekane state house. State house noyo president emenyete, emekutano noyo egokorekanera emenge. Epresident. Nonya nomo baria bonsi baberire ore rather than moyi ore nkogenda Harambee House. All other presidents, nonya including e president yaito bono iga, ase agokora egasi koru in State House. Eyio ere the president's residence. No agotumia e- ekorende. Onye onye facilities nchire ororo, gose chinyomba nchire ororo, gose ase emekutano egotoka ororo, mochando toiyo. Eh, neancheire. Igo toraa buna rituko ase ogokorera emekutano yao ase enka yao ya motonto. Ee, nonya nabo mbare bagoteba ng'a abakoreri bao mbare mogotwara emekutano baka chinsa chia botuko ase enka yao. Ee, timaeti gose ng'a neye nobomaene, ekiagera ngoteba bare ng'a aba kabineti na.
Gasi engaki ende yonsi noyo enkoba nobisi obisi obisi ya nonye yabeire emekutano bekokana kana egokorekana mpaka botuko Okay. Eh, abakoreri aba baekire okobabeka bagati inse eti gati ya botuko nkobakanore overtime gose eywo nabere ase amasikara riabo yogokora emeremo ase labour laws. Ah, abakori egasi aba mbabwate egento tokoroka ah, overtime Naende ekero ba, most of them nari chi chief officer na chisisi. Aba nabanto babwate mpaka chigari chie county. Mbono nateneneti ekero nanyorete chigari echi nchi- nchiri gotumeka boronge. Omonto oranyore orure bwane chinsa chia botuko, ah, ochire ochire konywa mambi tari koreport gasi. Igo ng'a amang'ana a labour laws, ninyarigereretie buya sana. Inche buya ekero ntagete koiboria ng'a ki, ngokora ande egasi mpaka mambia. Nataka gokoboria aye Lydia, nko-observe inde nchibeke omonyene labour laws? Imochani ng'a nse ko-observe labour laws chiria botuko, gose engaki ende yonsi, gasi tegokorekana, ekiagera mbwenerete korwa obisi chinsa ikomi na emo. Inche sa chinsa ibere, ng'ende nyomba chinsa ikomi na emo. O, Gasi igo totabe ng'a tigegakorekana. abakoreri bao mbaancheranete nenchera eyio iga yao y'ogokora emeremo baka chinsa echi iga chionsi. Unless onde o- onye onde o- onde o- o- onde- onde o- o- Ng'aki toto? toranyora complaints No, no, no. Onde Onde taiyo. taiyo bwe Naende onde murunganiri. onye- Onde oimurunganiri. Kanga oimurunganiri. okay esi bono onde taraimurungani nanye oe bari bakare gokwana yesu abu naboba kanga baote ng'a gavana chinse echi kanga ninka nkakarete ki nkare gose torang'a gento gekorokwa overtime allowance mbwende gokora Okay. Ah, gokorera ase amang'ana ayigayo obokoreri nechi abesekoro onka eh, mbare batebire ng'a ekero bagokora emeremo ase ya eke gose nemekutano nebinto binde ase nka yao omorugio ororekanire koira ribaga rinene ase emeremo gete gose ase okobabanga gose okorekana koba ase omostari obosio ase emeremo eyio etamorengeti manya ng'a iga abwo ninka yane mbwate obisi chiane chisaine Tinanakora morugi one kagosoanana namang'ana ande onsi. Omaete abanto ekero kwabeire omonto omotindi ase egasi, nabo bakorigia kende gionsi gotaka kogoaka riko, ng'a oo, omokegavana nere ogokora emekutano, eri inki ngokora?
Ingoke gavana nere ogocha orusi gavana emekutano omo bagenda chinsebe naende twabaganya naende ocha komoirania omokutano. No eyio ne oku nokorengereria ogoke kwa abanto eh, oku nokorengereria ogoke sana kwa abanto ng'a ba twagenda twachia gokora ki? Nki togokora botuko? Eh, Ingoke gavana nere okomanya amang'ana abo bisiagoetera ase chisimi chiabakoreri bao. erinde ochaka koroka abanto ng'a aba iga baria bakorekana mbare gokoba ok- okoboko, obaroke aba naba oyonde, aba naba abanasiasa ao ao, eh, ki kiana gokoreka, gose kwana No- no konyora expecteti- no expecteti ng'a monto onde bwensi okorana inche egasi tabe omwegenwa, nenyarekane onye tori omwegenwa igo omochando noro obwate. Ne chisemi ng'aki chiranyare gotegererwa ekero chisemi abanto bako baranyare gotegerera na eserekari. Naende echi ne chipropaganda chi'abanto bake igo, ba, baria ba botambe bare ororo, naende noo bario, naende mbakogenda. Mbuya mono gavana ase okoiraneria erio. Eh, torigererie ase obwango ase omochie obosongo, ekero gwasoete abe ase ngwatebete omochie obosongo, ngochia koyosibia kwarenge, amang'ana aye eubi, mochando obosongo omonene na amache, nabo igo okobangeka. Aa kw'omochie ogosonga ekiagera oyo noro omochie omonene gose nere headquarters y'ecounty ya Kisii. Aa ritang'ani kegima eubi nkwaruseti are ase ensemo ya Nyambera. Aa bono iga ng'ai eubi ya ekorwa ase chinsemo chiria chia chiabani chi'abasonga ekobekwa. Ritang'ani ntetoteba ng'a aa ribaga nk egento natake koirana magega. Aa aba aba bakorokwa abanyabitina. Ah, bakonyora eh, ba- Obaroke n'abamochi bao, gose aba- abamochi, eh, eh, abamochi bao. abamochi, eh, Eh, na- eh. nabwo abo abanyabitina tu rigo bagakanga bagoconcentrate ase egasi togokorera abananchi na ebinto ng'aki nara risimba akorara ng'aki mokaya agokwana nere ng'aki nki akomorugera are you seeing ebi na ebinto bita- tota- totagambe buna amagenderero bitatoirande Amagenderero naya bono okombori, ande ntagete konya kwana buna are. Nyambera nomaete baba enyiboire nkanyoa nyambera nero e deputy yane no mogaka obwate emiaka emenge karibu sitini agontebia ekero aiboretwe ka ka ka ka emio- ka ka ka karemo kere iga naroche nyambera gekorete ki keroo obochafu nabo bwaye gokora ki bwaye gekoirwa Ah, European Union gotoa emunicipality na kera egento gotoa chibesa egateba nyambe ere ekore ki erusigwe ororo egovernment yaetete njatemete sana korora gose obochabori mbokore ki mborwe ororo lakini egavana egakora ekagenda obochabori botarakora ki botararusia ekero naswa napromised abanto ba Kisii namatuko mia moja Lasima onyore nasiekire nyambera chinyoni chiri chinene eh, echivulture echiarenge gocha mpaka echibochorete amabati aketiara echi abanto rimusu riange koruma ate egari rionsi pi riange gosoa chiwone rero buna togokwana iga abanto nabo bakoragera Isiko aria nyagitari, ase engencho twasiegete aase aria, ekero twanyasieka, bono nkonyarosia tore abe pack ase abanto bagokora, bakoenda batumokera. Obochafu boria bwensi tokagenda tokabobeka etisi. Lakini nkarigia abanto boigo barenge gokora separation, eh, barusie chichuma, Bakorusana ne obo- o- eubi obochafu, eria, ehe. eubi eria, eria ekogunda Twanyetindeka. Eye chiplastiki y'ogosambeka. Ogenda orore chiplastiki chichire aria buna totaranyore omonto okobogoria abanto korwa water coopers nkorosia bare emachine egosia chichupa chire aria etc. Chianga, chidiapers, ebinto ebitari kogunda bionsi pi egento nkere kore ko eshredder. Kiarenge nyagitari getanye getakorete emiaka nane korugecha tokarangeria abanto korwa Belgium bagacha bagake fix rero binto biria bionsi ebio bikogenda bia biaturanwa biaitwa ehm onye radiation ende yonsi kera ororo biakwa ekiagera mbikotindekwa buna bire. Igo buna ngokwana iga rero obochao boria

teibe. Omochoko bw'omochie obosongo ase amang'ana ye chipigipigi, ebinto bikoonigwa aba iga bakwara inse, hawkers, naba bakooneri ase aria atabekire y'okooneri, eh, biachakire koirana naende korekana ng'a bono obosongo yonsi yabeire echiiro buna yakabeire, nonya nase abanto bagotacha, eh, omochoko oria ochakire kobora. Ninki kiabere kebe bosongo? Ah, tiga totebane ekemane ng'a obogima bwakong'ire sana, na kera omonto nebiashara atagete akore. County government tiyabwate plan ase abanto aba agokorera egento ki'eke, ebiashara, goetania kobaminyokia korwa chistreet na korwana nabanto be chistreet, ntwanya korengereria ng'a nararete okobarigeria echiiro mbadala bakorere ebiashara biabo. Buna ngokwana iga, aiga Nyambera, Nyambera omanyete noo Nyambera bae erieta ne chise chimbera chiarenge, lakini oroche ase aria onsi eye pi abanto bairire oborimo boria. Buna togokwana iga, Ndengereti rero gose mambia ntobwate e document egosoka for bidding gose twa advertisiri nkorosi tore ase abanto baria bonsi pi tokobaira echiro ere open lakini tobegete ekirama aa rinyambera.
Obokong'u bogocha bwaba ase abaonchoreria aba baka bake mbori ng'a ekero mwabaenire korwa ase etaoni, aba bagotoka kooneria etageti maketi nabanto bare etaoni, nkobere ng'a nokong'usanana sana, naende nkobere ng'a nogotema buna gwatebaneti obogima bwakong'ire, ee, nomoraai ore nomwanasiasa, noganetie chikura chiao na binto binde, totagete komochera abanto aba bakwerigeria, nabarabwo nkwerigeria bare. Ing'aki mogobalance, erinde abaiga bono ogominyokania koria kwaera nabaria banchera, nang'a tiga tobeke ebinto ense ime rinde etaoni yaito etware omochoko. Naki nateba ng'a ntogendete nkoagacha tore, to advertise ria ase okoagacha echiiro, enyia, nyambera amaate, ase to ase chigachi gocha gosuka gochia. Naende ntori goseri monto, ekero twarosirie yabeire kera omonto agakogenda oo. Kobwaye, abang'ina bakoni mitumba, chianga echi gwateba ebitabu nachirorire, lakini bono nkoiboria ng'a ekero nabaminyokire, naanchire kobaminyokia, nara riria nkogenda lazima before ntarabaminyokia mbaroserie ase Ase gokora ki? bagochia. ase bagochia.
Eh, ngwakora public participation ase eng'ana eye bagancherana ng'a ekero kwabarosirie echiro maate nyambera mbarue etown ime. na nakwane nabang'ina abe ba- bakoni etown, nonye mbari bakoni chinyeni. Naboigo nindengereretie ngosieka nde chinsa chinde chi'amarogoba, estreet nonya neyemo, abanto boni chinyeni gose chianga bamaya kogenda nka, so that echire etown eria ebe y'ebiashara buna chinsa chinde, egoika egoika amarogoba chinsa ikomi, estreet eyemo yasieku gari chitari goetia abanto Buna bakona. estreet eye chibengi, chinsa chiri chibengi chiasiekirwe. ba Bakora ki? Bakora ebiashara marogoba, abanto bagenda nyomba. Okay. Igo.
Mbuya mono, ah, Gavana ase erio. Eh, timanyeti nkobate kende kware komenta ase okobangeka gw'etaoni ya Bosongo. Ah, abanto bamenta egento nkere ng'eki, etaoni ya Bosongo, nonya nase abanto bagotara, tiarenge ororo. Actually, omochando omonene, nonya ne chimanhole echi chie, chie sewer line, Ok, abanto baye nkoiba bageenda gopima chichuma ase bagoakanwa chibesa, lakini ase bono ntoe ntogenderete gosambereria so that abanto mbagwe chinguru chiria ime. Ah, kabere embura buna egocha enene, nabekire abasae abange bagocha korubora emetaro na korusia naende obochafu etown. Igo ntoete goteba ng'aki goika Naende emetienyi ende etato gose ene, eh, Lidia, chipaara chiria chionsi chiasiegetwe, ngochiigora tore, ah, chibesa ntobegete kando, chi- ka- at least for chikilomita ikomi gatigati ye town, korosi tore tochibeke chikabrosi. Ekero omochie oito ot- obosongo, nore ebicha yaito yagusii. Igo lazima ebe moyo. Chi, amaagacho are oro namakoro, ntokonyara konya change, lakini ase, ase bono iga, infrastructure ere oro lazima tonyekorere oboonchoreri bwa bene. Mbuya mono ase ogokwanera eke, ekiagera abamochi bao m- e- e- bato amang'ana sana na mbuya bare, ebagoteba ng'a en- e- ebiche ekero ogosoa buna ase omochie o Kisumu, Ase omochie o Nakuru, omochie bw'Eldoret, ebiita nere okorora y'etaoni eye noisanegete nebiita eyio iga ekero omonto agosa omochie bosongo ng'a naki akorerekana ekero ogwekompea naba governors chitaoni chinde. Onye ndiri onye ndi naisangerete kanga tindi gokwana ebinto ngokwana, aba bagokwana mbarenge abasani babe baria babwenerete korosia etaoni. Etaoni yaito tari bono. Etaoni yaito nonya ne ribaga rioka riokoagacha, takoreti ki? Nchiyo. Yaani ribaga ndiyo.

Ase taiyo paara eria erakore ki? Eranyare koigoka. Naboigo nonya ne paara eyende eye Central Bank naende mpaka Daraja unless torute abanto baa batagore chinyomba chiabo. Omochando omonene tobwate noria ng'a ki? Abanto ba planeti etown yaito. Mbanye planeti na na town eye tari bono yaba planned, na omosongo onye planeti.
Igo totebe ng'a etown njaakin abanto mbaichorete. Eribaga rikaba riike. Nono nono omochando abanto nabo bakoba abange, lakini omochando ng'a chiplana chiaito chintang'ani, oria omosongo na baria bamobwateti mbachieti bachikorenge ng'a etaoni ekaane ekiine. Bono gwachire, nonyare kogorora ekio. Aa, omochando omone lasima toigore etaoni eria. Etaoni eria lasima tonyeigore eike soon ekamaate. Etaoni eria lasima eigorwe eike keumbu. Etaoni eria lasima eigorwe, eike nonya nkiogoro igoro. Emiaka gwatigairie ene, nonyare aya, noikeranie. Ah, tintagete ng'ainererie ng'a emiaka eyene nenyare koigora etaoni eria, ekiagera ase chipara chirochio nabo tokoigora. Nonya na amache. Aye mokogoti, noe namaache, chi chipipe chiarengeo nchiire omokoroni, mbono twabeka 250 million chiokorusia chipipe chiria igari tobekere abanto amaache, otherwise amaache akonywegwa etown ime aare amachafu. Mbuya mono ase ogokwanera eke naki kiare gocha ase point naro koboria mateso omochie obosongo aborire ase egeka. Obo niga Ebu nogosoa bosongo gokorwa korwa iga kisisukuru gotirimboka ogosoa iga ase egetirimboko keria, egento okonyora daraja moja eh, nemegongo teni eye ebibuyu ebigoreti amache, enyanchwa gari namache abanto bakooni bosongo. Eye nere ebiicha enene ekorerekana ase omochie bosongo y'amache y'emegongo teni. Eh, m- moisone ntorora time tose ne e- e- richiko e- nesenetu gose nabo orangorore mbarwa eh, ribaga ng'a au- ekembe kia wasiko, Nyamera nabo bakoira ensemo yabo, na mokobagana naki ase eira ensemo yaye, erinde mobeekere abanto babosongo amaache, ee, omorebori bw'amaache ase omochie obosongo nororio oyo. Egento amaache aria gwakwana adaraja moja nse aria, na inche nagenda ororo bwango iga nkanyora negetaacho keroo. Egetaacho, na abanto mbare ororo bakorengereria amaache aria egetaacho, ayare cheaper than aria omofereji. Amache korwa kegati nabekire bosongo na abanto bangire gokora ki? Go connect. Amache aria aetete bosongo akagenda mpaka Musocho. Agaeta bosongo akagenda mpaka Suneka. Amache aria naigete mpaka nonya Nkiogoro igoro. Ayande nare nabeka amache ah, milioni kumi na tisa amache agendete kobekerwa chipipe eh, ensemo ya Kiogoro. Neyio erabe game changer. Ase abanto baito ba gochinchera ya kiogoro. Lakini omochando omonene bw'etauni eria ng'a chipipe chinkoro chiarenge ororo, echinde echio ategete iga amache amange eto aago aa aagosira. Amache aria aagosira, nakio ngo natebera ng'a million mia mbili hamsini korwa KFW, eye ne German funded um, exercise. Ng'a chibesa chionsi echio nachie kobeka chipipe chinya etown yaito naende tomaye go connect nonya naria egete so mosoche maate aike emechie ime tari epara igoro enene. Okay. Igo bono buna togokwana ase mambega nabo gotoenekerie, omochie obosongo nobwate amache. Nobwate amache. Enyagitari ya KTRH nebwate amache. Nebwate amache. Okay.
Amache abwate omochando ororo, amache naro ororo, ngoaka naende ebill. Karibu emilion eyemo gose nebere kera omotienyi ase amache agotumeka KTRH. KTRH. Ok, eh, torigererie mbuya twakwanire KTRH, togenda ase amang'ana ayo obochenu. Eh, naki orarwe eh, ase okorigereria kwao ase omwaka oyo oyomo ase biri kwae neki ri- bigokorekana buya ase amang'ana ayo obochenu ase county eo ya Kisii. Um, ntaete goteba ng'a Etown yaani chi nyagitari chiaito mbobe chiarenge nchiraba buya still naende ntaete goteba ning'enderete gokora omokia ndore inaki chinyagitari chiri chikoba nabo chirabe nchikera nchiba moyo pi lakini lazima chibe moyo. Enyagitari buna eyaito ya level five Ntaete gotebia Lydia, Aah, nanyorete eculture yarenge ororo, gose chimbwa chiarenge ororo ne chinkong'u.
Chiabakora emeremo Chiabakora gose emeremo. chiogoteneneri. chioboteneneri nabwo chi- chiabakori emeremo Ah, mochari nkoigwete nja ng'aki njasaregete abanto nkorera barenge ng'a emebere yarenge ororo eba yaye ngosoka amakonde mpaka nchibeka omonyene enarigeti chi mortuary attendant Ekero naseretie abanto korwa ororo baria bateneine, kiagera baye nkobeka emebere ebere, naende bakobori ng'a akana, onye tori goakana barimie esitima ya mochari. Ebinto ebio mbiaeta, entagete goteba ng'a rero emochari eri eiranete koba one of the best mocharies around ase region yaito. Kabere, enyagitari enene. Noo abanto baarenge gokora ebiashara, ebiashara bi'amariogo, nonya na amariogo ekero airirwe ororo arenge osokigwa agenda chichemist isiko, onye kwarora esafari eyemo yabo nagenda bwango iga nagenda KTRH ekero nachiete oo ritang'ani, ngatara ndeng'eti abanto bakarengera nebire. Ekero nairana ororo nanyore abanto bakorigerwa amariogo bachia kogora isiko. Lakini amariogo tobwate esito namange. amariogo bono ogende ogende efamasi korwa ng'ende ororo nanyorete ritang'ani botuko babegete omwana okora intern nere obwate ekebungo kie efamasi nere obwate ekebungo giesito. Nenyarekane omonto oyo takorosiria oge riesito aone Korwa inko ororo chenches chinene chiakorekanire, amariogo naro ororo, nateebie morwaire onde bwensi, onye riogo otomirwe isiko, lazima abori esiio, eriogo eri ndire ororo. Mambia aye kera omonto nkoorokia are ndiogo kiria atometigwe chisiko, onye tokonyora rire onye rire esito, omonto oyo tabwenereti gokora gasi. Ekiagera ebiashara bagokora ebinge baancheranete nabaria bagokora ebiashara isiko ye yenyagitari, boyia amariogo babaoneria, gose onye mbari kobaoneria baonia aria abo isiko ayaito a expire. Amariogo amange as twasambire aria ecounty ase engencho y'abakori egasi. Nkombori nki nakorire ritang'ani, abanto aba abanto baito twakorire chenchi enene nyagitari.

korwa milioni arobaini na saba. Ekorekana ng'aki obogundo bwaechire ororo, ninde nomogooko ng'a enyagitari yaito bono ngokora ere egasi. Nanyora noe noe erangi esiaye tarenge erangi yaakirwe, ogende Nyangito Nyangito building, ewood nere konyora yabere condemned. tetumeka, ntwakora repairs, a- amenities nkogenda ere ororo. E- Ase ya amang'ana a Nyagetari especially level 5 ninde nekemani nankorosia tore. Okay. Aba MCA bane nari ntagete goteba naende because ntagete ningogete na majority ya M- MCAs twabwateranera barabwo goetera ebudget ntwabeka chibesa goetera chifacility echi chinde echia level 5 Nyagetari ya Maarani yarosetigwe Nonya chichoo ekero chigotumeka echiaye nkoirana naende ime. Rero ntwa make sure econtract eria yairanire oro yakorire egasi. Ne contract eye yakorete egasi kare ekaania ne nyagitari. Ogende nduru, enyagitari engiya sana. Nduru etabwate nonya ne fence, efence nkwagaachwere bono iga. Ogende nyamache, omochando nore enyagitari ya nyamache. Nonya ne estima yoka eyarenge omochando twabekire solar ororo

Torora Ogembo. Ogembo, ase chinyaktari echi chionsi ebi, Ogembo nere ebwate egasi ene na abanto abaroire abange. Nagenda- Abange, mhm. Nagenda botuko ororo, nkanyoa abange na karibu 30 bakonyora abana obotuko. Baisaransete. Eh, Nyamarambe.
Nyamarambe nameshanire.
Okay.
Egesusu.
Gesusu, Enyagitari ya Gesusu teri imbe, nengiya ere gotatiga ng'a amabati aye mburangotwere ime? Gesusu, Nao kwarora naika botuko, nkanyora omonto oyomo Omolevi okonywa enyaso ore nere ore Rabu, oyore naseri korwa egasi. But generally Gesusu, Gesusu ne nendabwere, Okay. Keumbu, Keumbu teri bobe mono. Teri mono, teri, teri bo mono, lakini n'amagacho aria amakoro. Okay.
Eh, omochando korwa ase abamenyo b'ekaunti ya Kisumu nore ng'a amariogo nabo agotoka amatuko ande, amatuko ande tagotoka. Nonye gwatebire ng'a ase abakoreri bao eh, negwenerete koba regular, ng'a onye amariogo kare otiga atoke, tari gose nekero bakaigwete ng'a gose gavana ngoeta are, erinde bakore emeremo riria ogoeta gose kwarora, Igo okogenda amariogo abora. Abwo igo omochando onde ase eh, chinyagitari echi iga, nori ng'a eh, ekero buna chisapulaya mbaro gose ababe bakabakeba echinyeni na binto binde, eh, twanyorire amang'ana buna nonya nekero omonto okorwa nyama, enyagitari ya nyamache gose ogembo, eh, eh, ebi- ebi- chichia okobaka na goetera ase chivocha. Iga ekobetereri bacha korigi goikera bosongo, Aa, ekonyora okora ng'a chibesa nchiagasokire goetera ao gembo gose goetera nyamate, lakini bono nabo gwachenchire esistemu ng'a goika omonto atese chiafisi chiao chinene bosonge rinde ebache koyia chibesa echi iga chiabo chikosupply. Egento getang'anete tokwana igoro y'amariogo, amariogo noo tobwate abaibi abange. Nkwarora omoibi oyomo obwatwa nyacheke. origo chinkare yarenge, oyomo obwate tunduru, kabwate egunia engima y'amariogo, obuya abasikari baria mbaraire. Obwo ebi mbogenderete, esystem n- nere ororo, lakini etogote ng'a monto onde bwensi okoibera abanto e- amariogo, naende banto babwate eripoti, inche narure mpaka e- eaward ng'a gaki moranyore omonto okoiba amariogo, ntebi, monto oyio agende enka. Abanto baito abaibi nabange bare including egento gekwambori ng'a suppliers suppliers abange mbari gosupply ebakosupply embeo eh? onye namariogo mbari koreta ebi nabio ebikori biarenge ororo Onye tari boigo, okonyora abanto abe bakoriudeti na abanto baari bare araria baria ba abakori egasi. Chinko ntwarete chigari ibere, eria enusu e pick-up ekorete ki? Eretete. Noe mbaria bagoteba ng'a acceptance team. erieko rigereria ng'a ebinto ebi mbiichete bonsi pi abanto abange, Lidia onye ndi nataka goseria abanto, kanga abanto ebate ng'a simba yacha goseria abanto, abanto baito babwate etabia embe, Okay. lakini Mhm. buna ere abange baonchoreiri obuya ng'a abande ba- baanchererete ng'a gavana gaki, etabia twabwate nembe, totige tokore ki? egasi. Okay. E, eke iga bono gekobwaterani ng'a yarorekane ng'a onye tobwati abakoreri abegenwa naende abakoreri b'emeremo eye toratebe ng'a nemeke emeke ogodelegate gochia ase lakini bono mbari gokora emeremo buna egwenerete e, yabetereri ng'a kwabeka checks and balances kwarorekana gokora kera ekemo eywo abande barigererie korokwa mu micromanaging Ee, bo niga buna togokwana amang'ana naro ng'a abasisi mbare otangete mbari gosaini chidocument chia county ng'a abachief officer mbare otangete emeremo nere batanyare gokora ekiagera otagete koyemanya boronge ng'a naki ere emeremo eye teri gokobuchera na koirani magega obokoreri. Ah, orase nyomba onyore obokima nkorwa bwarenge Lydia. Obokima obo nekeni. Okonya kobeka omonto oria okoruga aruge. Ogosoa beka omonyene okore ki? Oruge, nario abana bararagere. Iga onye gekonyarekana ng'a ninduge abanto bane ba Gusii baragere obogima Noruge boriete.
okame eng'ombe, wabuse enyomba okore kera ekemo. Yaani nonya nokorara naki oroche ntari korarera, ekiagera abanto aba narari bare, Ababa baorirwe chinguru chi'ogosaina nesengencho y'ebirengererio biabo ng'a mbatagete koiba gose baibire. Igo ng'a amang'ana a management aro I can assure you eh, getari gento getang'ani noe my predecessor omogaka Ongwae banto mbare batagete gosaina eh, getari gento getang'ani esengencho amanyete ng'aki abanto mbare ororo omochani obanchere Ot- Muna bono nantakari gose okonyora ekaunti ya chiribogere. Nonya o- noe nabo aba buna ba chief officer na ba CC aba gose nabare direct appointees bao. Tekimaene. Mhm.
Bono noe na abana oiborete aye bweka omonyene, tori konyora bare aba aba sense. Igo ng'aki nge- gose yani totebe ng'a ng'aki ng'ani orabae ekiagera abwo ntoroti ng'a mbari gogokonya meremo kwababegete oo mokonyane mokonye omo- omomenye o Kisii Ndenda county. goteba iga Lydia, abande nkogenda bare nka, abande ngosibu bare. Nonya mbari baane, baria baane bakorete gento ki eke? Abanto bao bakobwata Aba- eseti ogasobora aye okabaa ebirogo. Eh, nkabaa ebirogo.
Abande ebirengererio biabo ebaachete barore ng'aki bagotenenka, abande barore ng'aki bakogora chigari, abande tari ng'a ngasi baachete, banyo- ng'a- bakore ng'a esimba nacha amiamie risa erimo, riria amiamire iga, onyore baye bogoire nonya na etrakta ya ecounty yachire. Abakori egasi ba ecounty. Manya ng'a mbuya gochia kwamborera riborio eri bwango iga. Nomaete erora ng'aki eng'ani, nomaete ekirakita otuoma, otuoma gekorokwa ng'aki eng'ani, ng'a omonto oibire mogaso igoro, ekeeri gekogenda Kisumu gechie gosiegwa kebe omosori kere gose chiwaya. Ei- Onye omonto gagoikera ng'a nkoiba are ekirakita, eke kiaenyora oro,
Naki eki kiabwatetwe oyugisi. oyugisi Bono eki nekio oyogese egento konyora baikire Kisumu nero ore eye gotacha para. Eye ndito eye eko.
ndito enyia korwa emenwa oiborie naki gaki omonto oyo onye gakonyara kobogori erora ekirakta monto nabwate nonya ne rigianda riomong'ina

Ridia abanto konya banarire etabia embe embe. Okay.
Tiga ebiragita manya ng'a nateba amariogo abanto bankoiba amariogo bakoiba chibesa nke lakini ekero oroche omonto akoimoka mogaso obeke e- e- eke- ekiragita keria otuoma egari eria enene miguu ishirini na ine eh, babogorie erora baira bachikoonie Omwanto abwo bw'amabera nare tobwenerete gotugwa, ekiagera onye para tera osiri, omonto nabo agokwesenge- buna buna embura egotwa iga, omonto nabo agokwesengete akonyara goika nyagetari aa ase chingaki chigana eria. Okay, eh, torigereria amang'ana aya iga ye Public Service Board. Eh, bono igo ogokora emeremo Public Service Board ng'ai gwaikeirie, ng'ai yaikeire eh, amang'ana ye Public Service Board ye County ya Kisii? Ntagete goteba ng'a Public Service Board ya Kisii, eki ne ekina kere koti. Ah, na abanto abe barusetwe na assembly ase eng'encho y'amagoso amange buna richiko rigoteba, mbakorusigwa bosa onye ko- echiko ndikorete ki ndiyo, na kobarusia ne egasi entindi enene. Lakini ekero barusigwa mbachiete koti, ekero bagenda koti mba ntoganyete eruling ebe motienyi ogocha Okay. yairire engaki lakini O hopefully ng'a ntonyore richibu rigiya nario toranyare gokora egasi enyinge etenene. Ero, naki natete gogote ng'a ekero e Public Service Board etaiyo, nkoirania ere magega e enchera emeremo egokorwa, eh, buna bono iga abarimo mbare abaiga ba e- e- ECD, ECD. echicontract chiabo nchiaera, mbagenderete gokora emeremo, Public Service Board teiyo ekore new chicontract. Bono egento buna eke igaa naki gekorigererigwa ase ensemo eye ye richiko. Ah, ase engencho e Service Board etaiyo at the moment, Abaalimu baria bonsi, pi nabatete, nabagenderere goaka nomoshahara kawaida, mpaka ebodi enyia yasoire oro emanye gocha ko korectify na ekoba confirm on permanent and pensionable basis. Igo ng'a kende nkeiyo kende negesaregete other than ng'a service board teiyo, na kende nkeiyo buna inche simba ndanyare kogenda ng'a ki nabarikire.

and pensionable basis. Ee, e- eki ne egento kwaimokirie, yani kwanachire aye omonyene igoro ya abarimo abaiga, ee, na boigo eng'ana nere eye iga eh, ya o- eaudit yakoretwe abakori emeremo. Ah, twanyora amang'ana korwa ase chikaunti ibere ng'a eh, yatebekanire ng'a yarenge kogenda ne richiko, eke iga nigo kiarenge egento kere mamincha erichiko igo eripoti ene echa eh, tegocha gokonya amang'ana ande. Chibesa chiomokori Chibesa chi'omomenyi bw'ecounty ya Kisii chiatomekire ase ogoakana abaiga bare gokora eaudit eyio bono ekorekana ng'a nigo yarenge mamincha ye richiko na eke negetambo keru kwaimogetie aye omonyene egie etask force eye iga. Eyio bono ya ekorekana ng'a bono koreng'ana ne richiko buna riachakire konachuere iligo. Ere ndatoteba ng'aki, okwo nokorengereria kw'abanto gete baka igo. Obarengereti, omanyete nonya nekero ogotara enyang'au ekori, naende nkobwekania abanto aba ne bare enyang'au erengereti okoboko nkokora geki, ngokore. Eruling yakoretwe Trans Nzoia, eyio neruling ya Trans Nzoia. Onde bwensi orengereti ng'a. Ebinto twakorete nebibe kiisi, kanga ochire koti tonyore ng'aki egento twakorete nekebe. Nomaete ng'a goetera odi titwakorete, nomaete abanto mia saba sabini mbari gokora gasi mbaiyo, ne aba- abanto embeo. Orengeretie ekoti nere eraisaransete ng'a aka nabanto embeo. E- eripoti en- Abanto-
Nkonacha ase neripoti enyaetete ase easembli gose nabe ogokora emeremo etaraete ase easembli?
The assembly doesn't need ng'aete ase assembly chiko ndiri igo okay. Richiko erigote eriokoa ng'aki ogoform etask force eri etask force eri lazima ekore goikerana nerichiko riense tegokora gento kende gionsi isiko onye bari ba Trans Nzoia babunete richiko ekoti yarulire against bari Ekeri ngegotumigwa goetera ase chikaunti chinde, igo baanto twakorete audit, abanto tobwate karibu abanto abange babwate chisatifigeti chi'oborimo, nkoti ki gose nara ri ng'a aria baranyare gokora egasi. Omouditor General otebire ng'a chiaudit chionsi chigokorwa igo chigwenerete goetera goetera ase ebiabe sia Omouditor General bw'eserekari. Audit ye chibesa Gose y'egento ki'eke. Eodi tibu neyige ekiagera toroche amang'ana aya, onye abakora emeremo bare omong'ana aya bakakune amang'ana y'emesara ne chibese. Igo ng'a mogwenerete goetera ase chiabesi chinene, gose nore nobomaene ng'a tobuneti ichiko? Echiiko ndiyo noyo tore naye iga, echiiko ndiyo noyo nerimo tobunete. Goetera audit twakorete, ntonyorete abanto mia saba sabiini eh, bata manya ng'a eh, okobarukori kw'abanto, abanto baria baberete emitinyi ebere gusii, bakagenda esub county chionsi kianda, bakairana headquarters, bakanyara kobara abanto. Banto aba mbacheti ororo, abande okonyora oyomo akorokwa Paul Simbarati, oyonde orikwa Simba arati, oyonde orikwa Paul arati, oyo nomonto oyomo obwate chipini irenga isato, okoria omoshahara, omonto oyomo okoria omoshahara y'abanto batato gose bane. Aba bono bataapiete, nabwo abwo omonto oyomo ochete akabarwa, lakini takonyara koirana kobarwa naende mara karenga, mara gatato. Igo ng'egento twakorete nogokonya ebesa, chibesa twatumiete karibu chimilioni isano emo, chibesa abanto aba bairire nka noba hundred million. Abanto aba barigetwe abande, twanyora ng'a ekero barigetwe chibesa chiakinete ase ewejubiri six hundred million, six hundred million. Ase kera omwaka.
Kera omwaka. Igo ng'a Egasi twakorire rero iga nimanyete, ere omokori egasi onde bwensi, gose omonto onde bwensi ototegererete, namaete ng'a obuya mbore ororo, natenenirie abanto aba abange omoshahara. Nintagete ndore ng'a ki nara ribagosoka na koba. Onde tayochire gosoa egoti ng'a obuterwe Of oo. course bakembache, oranyore baria baye nkabarebia abande, bange rehabilitation nabo arabase gosoka. Lakini abanto abange baria babwate certificate chire fake, omonto abwate B plus akaenda akanywa eke B minus agacha akarikwa egasi eikanga na egasi ye board yakorete ku make sure ng'a abanto aba bagende ba satisfy gento kieke certificate chiabo lakini Board chingaki echo ekorekana tiyakorete egasi eye, intwe abakorera intwe ka abanyene Mbare tokare. bare koriria ekero ekero mwakorigeri koria abanto abage mbare bare goteba ng'a eh, okobuta abanto emeremo aba nabo bategemeire bono ngosareria ore abanto obogima bwabo eh, naki okoira egento eke ase toraroke ase omonwe bwa egesungu ng'a moral perspective ekiagera omonto oyo eh, chisatifiketi ne chioborimo narikire emeremo nabwate omokungu na mokaye akorageri lakini gwachire bono kwamobutire emeremo. Bono ekenyoroga abanto bakorigerigera abanana ata akabuta omwana oetemeremo. Ekiagera nakoborereria, abanto mbarenge batari gokora egasi bare isiko iga aria bari basomete, babwate amasakara. Inki engencho y'ogochiera esukuru ninki? Egento getang'ani orete obong'aini boria gwachierire esukuru okonye egesaku. Onyore omonto otachieti esukuru nere ogocha ache gotenenera nyagitari abanto mbabe moyo. Abanto ebagokwa, eh, abanto bande mbamaeti kobeta nonya nonya na esindani iga iga, esindani eye okobeka amanyinga, omonto agoakana ng'a arikire nyagitari, agoakana om- enasi ende ng'a mbetere oyo esindani. Norengereria ng'a egesaku nkegenderere. moke.
Monto otachieti esukuru, Igo monto korwa ime yao otasometi. nosibogete tobwati bobe bonde onye omonto otagwenerete korikwa emeremo akabotwo tobwati bobe bonde ne Timbwati regret ende yonsi. Mbuya mono. Monto onde bwensi otabwati masakara, abana nabange basomete, tobwenerete korika bakonye nyagitari, bako- buna bono Lydia, ghost workers, omo- omosubati oyo amambore ng'a gavana, okorigia eghost worker? Inche niye eghost worker. Nkomoboria baba ng'a inki ore ghost work? E tore abanto batano batato obisi eyemo buna chisecretary. Bono inche nabo ngocha omotienyi rituko erimo, gose nonya na omitinyi ebere, na egasi yane ng'enderete. Ekiagera ase Lakini taiyo omosara togoisaransa. kera omotienyi nigo Omoshahara noro oro.
Ng'aki orengerete okorengereria, ekero totabwati chinurse, abanyagitari bataiyo, totabwati engineers, chidriver, Manya mbwate chigari ositini bono, bono echiria narosirie chiaikire around seventy, lakini bono mbwate chidereva mia mbiri ositini. Mbuya mono gavana, bwatera ekerenge eria kinkwera na tore korigereria amanga ase engencho chinse chiaito chiaatire, eh, na mono eng'ana neria yasunire abange sana ekoroku pending bills, nabo igo ebudget ya eye as- egoetera ase eassembly supplementary budget boigo, eh, nayande amanga intotikogenderera korigereria motegereri tiga toranyore amang'ana maye gesa ase enchera yoboikera, nde toirane Nigo togendete gokwana nomogavana bw'ecounty ya Kisii Simbarati. Tonyore eyemo aseyemo goetera ase epage ya Egesa FM goetera ase Facebook, eh, nabo igo nabo ogotoma okoboria kwao ekerengeri kiao goetera ase WhatsApp ya 0724256504 edaika neyemo ase chinsa isato. Enguba ya mwanyabietinge o mogusi.

Amang'ana maya y'Egesaa FM, engako y'amang'ana onsi. Aba MC b'ebunge y'ekaunti ya Nyamira gokwanera igoro y'okomoaka Kisii omogavana bw'ekaunti eyo na aborokigwa basoirwe ase University ya Kisii bachakire amasomo abo buya mochando otaiyo ebiriro korwa ase abaremi becha ensemo ya Ugembo igoro ye bonus bagochigoakanwa naboigo orugongo rwa Gusii gochikonyora embura enyinge koreng'ana nokorengwa kwerire Emambia ere engiya omotegereri chidaika ibere igoro ye chinsa isato chiabonwa mambia amang'ana amayia ase enchera ere ey'obweng'e. Chingaki abainse ebebungo y'ekaunti ya Nyamira bagokwanera omosoda bw'okogania kw'omwaka isiko omogavana bw'ekaunti eyio Amos Nyaribo. Abainse abwo nigo batebire ng'a omogavana Nyaribo tanya gotwara kogania kw'ogomerana nabarabwo buna abeire ogokwana gw'okwana ase omochie ogosonga abwo rituko rigoro. Abainse abwo nigo batebete ng'a Nyaribo nigo abeire okobachicha ere buna nechibesa baganeti korwa ase are echi acha atabwati akobaa.

You failed. The gentleman is not ready. chitaya nchire twabekeretwe ne national government tobwenerete goakana monthly subscription ye chibesa chiri chie tobwenerete goakana ng'a ekero omotienyi oerire ng'a naende nkorarimere chigwiki ibere naende twachigokong'a yachiko goikiria eria ende egochikoba bono igo mbobete okobori
Naboigo abaimisi abo nigo bamochirie ensemo ya abarai abo bakobwatisia omogavana nyaribo ase okoigerera amamocho aye gati yabo ogotumeka abise bobe obokurume naboigo ekaunti ya Nyamira kogenderera gotigara maiga kemagenderero. Ee, omoseneta orenge omokoro o Kong'u Mong'are. okorete obogambi rimo agasiarigwa ogochika misie atana kororoka naende okoroka ng'a ng'a tokarangeirie ng'a ne chihoteli togokorera. Egento okong'o kwang'ainete mogakora na omogaka Nyagarama gi'ogokumia na ogosimeka amoga mwasimegete. Nobwate project mwakorete na omogaka Nyagarama oratotogeria? Na echimbegu mokareta chiria chigoneti chiombe, chiombe chiaito chikubete mpaka rero, mori ntwana korora. Eke bono ogotong'aina ninki omoaka ominto?
Nechingaki omoswada oibwa okomorusia abisi omogavana bw'ekaunti ya Nyamira Amos Nyaribo gokwanerwa rituko ria rero ase ebunge eyio abamenyi b'ekaunti eyio nabarabwo barure ebirengererio biabo ase abange babwatirie okorusigwa kwa Nyaribo abisi na abande boigo komoigerera. Omoriki oito korwa ase ekaunti eyio Hillary Kennedy okwanire nabamenyi abo ba Nyamira Na gotwariganiria aya iga akobwatia. Ogokwana na Egesa FM, gati y'abanainchi korwa chibunge ao ao chie county ya Nyamira nigo babwatisirie omoswada bw'aba MCA buna yaria obosinyirwe egasi yaye goikerania amagenderero naboigo inse y'oborayi bwaye obokurume bw'ekerengo kia igoro bwanyarire koba bokoenekigwa koreng'ana buna aba MCA bagoteba ase omoswada obo bw'okogania komorusia bise.

Oborire tari kororekana ase abanto. Buna bono twachete koigwa amariogo aa, orure amariogo ore tokagoka, kombe tarenge amariogo bono toche koigwa ng'a aya namariogo ng'a ne chibokisi gose iga aronchete. Chiobisi chie chiegabana chia county government echiteneine aria ase chiaikirete tana gosukio ototebi ng'a egetio orosiri manga manga ogende gento kende nkeiyo gekorire oo ototebi ng'a egetio orosirie esanige Inse nigo eyio ntokomanya ng'a nki akora gochia ororo, ekiagera abande ntwana goika ororo. Lakini rende, egetinga kia kogenda inse nigo ekiamanga getaraera. Bono nabo totagete ekeene aba MCA baito, botenene boronge, gavana atenene boronge, erinde toigwa ngo chinsemo echi, oyo ere etoki gavana etakonyegera, nore ekeene, aba MCA baito, nekeene more. Natagokwana ng'a ekaunti yatokong'eire, Chipara nchiyo, street lights nchiri ande, amariogo narayie atari nyagetari, kende nkeri kegendererete ase ecounty yaito, naende onde tayio gose gavana ogocha isiko oeresa abanto rende ng'aki kero. Bono omorochi Nyamira mara aba MCA kombichi bare egavana mara aba ejidoctor nkogoma chire. Bono Nyamira noyo mpara moroche enchiyo Korende noe nabo, bake mbare begenete buna omochenu bw'okomorusia egavana Nyaribabisi, nigo osegetire na abanto gete, na tobwati mesingi yende yonsi y'oboenene buna aba MC bagoteba. Baa egavana yaito ribaga ekore egasi yatumetwe ekore, na chisegi chiabeire chikoba botambe korwa ase aba MC baito. Twanyorire ng'a impeachment eye egokorwa, aba MC baito boka tibetenenereti. Aya namang'ana baeire bakobekererwa batarochi eki bakoimbicheria omogabana. Ekero kende buna twarorire aba MC by the way igo batumegete korwa outside pressure kong'entereria omogabana. Onsi ayio kianda ikomi, rituko riria riare amaiso onsi nigo aroche ase amagacho ebunge enene y'ekaunti ya Nyamira, engaki omoswado oibo okomotomanya ribo inka orakwanerwe aroro. Iyo gavana agurire, Sonya ino ogontisha, siwest shika inche nonya netuki tekonyegera. Mwaigure?
Nkorokwa Hillary Kennedy enyona.
Gotigana nayio y'ecounty ya Nyamira amasomo y'aborokigwa b'omwaka omotang'ani ao baso ase University ya Kisii eri gosomera amang'ana ao ao nigo achakire buya mochandondoto ayio. Aya nigo atebirwe n'omobisa omonene otenenerete amang'ana y'aborokigwa ase esukuru eyio Doctor Joash Kerongo oyio otebire buna goika bono iga nigo esukuru eyio yanyorire aborokigwa ng'a chilifu ikomi ase chilifu isano na isato bare barangeretigwe eyemo ase eyemo Gocha ase yunivasiti eyio nabande chilifu ibere mbari bagwesira abanyene. Koreng'ana na kerongo omobaro bw'omwaka oyio iga bwaborokigwa bwo noro omonene mono korikigwa ase esukuru eyio gesechaka, na koeneki ng'a aborokigwa abwo nigo baranyore amasomo y'ekerengo kia igoro. Boigo nigo aenekiri ng'a abana abwo oborendi bwabo nigo boting'iri, na kobaboria abaibori kobwaterana koenekia oborendi obo naboigo kobatarera abana abwo Komanya ng'a ase bamenyete naki bagendererete. Doctor Kerongo boigo nigo atebire buna nigo babekire emerogo ere nababusa oborendi ang'e nesukuru eyio na mono ase aborokigwa baria bamenyete chinyomba chiogokomboa echio chire ang'e nesukuru okoeneki ng'a baenekirie chimbwa chingiya naboigo gotwara oborendi boisaine. Tumepokea kufikia siku ya leo wanafunzi elfu nane

Naigo boigo aenekiri ng'a kera ekemogo nigo kegendererete nomochoko omochando onde otaraenekigwa ande onsi kobwatikana naborokigwa bo. Egesa FM, esitesheni ore egene ase amang'ana amayia. Abamenyi b'ensemo abamenyi b'ensemo yaborabu chinsemo ao ao Nigo bemurunkanire eke ribatebire ne chipara chire chimbe chitari gweteka, na amo nobosombi goturubana ase ensemo eyio ya Burabwo Ekaunti ya Nyamira. Na iga abananchi abo basabire omobunge bw'ensemo eyio Papa omosike Patrick Osero gwesokia na koe neki ng'a chipara echio chiarosigwe. Nigo gati ye chipara chiria bagoteba ebwate emechando mono onye nepara ya nyapara ibere kogenda goika ensemo ya Mokomoni goika Gitaru, epara ekorokia Bonyoru kogenda Amacherio, Nyagware goika getare, ngati echipara echi batebire chiaturubanirie obosombi bwabo. Gokwanera ensemo y'amache ere ase wodi yake abonyorwa abo rituko rigoro, abamenyi abwo nigo bamoboririe omobunga o Sero koimokia egetambo kero kia bwango mono ogotaarera chipara echi na koenekia ibweka omonyene emechando eria bagendererete goitera. Egwara bono ere seito gaki abanyoru korwa amatiyo ribaka kia abanyoru primary. Yatusinyire bono nonye nabana ba inasiri obagosinyi kogenda esukuru mambisa babwomate omwana agochi kogenda esukuru. Otereria oaka nse. Bono tokoboria omwesimi ogo oito rende igoro ye chibare echi bono. Gese Patrick osero. Tokoboria bono chibare echi bono nigo toraremereri chikonya koba iga, gose ng'aki bono to. Omochando bwe chibara, ebare eye nabatotebetie ekero achete kiabanyoru, na nkobeka are omoromo, tiyanya kobekwa. Ebare eye batotebetie na chimata tebe kobeka tore ebiragita, ekero achete amatanga aa omwesimi iga, norigereria aye omorari buna ebare eye ere, nonyere oche. Epaasi gocha gochia ere gia kiabanyarobu Gaalisi, ng'ayie goeta. Bono ogototebia ero toretire epaasi eye tobereke korwa nyaramba mpaka igaa, intwe toete atoroserie epaara riria twama twamachorerete na omwesimigwa oo korwa kwa omo MC epaara nere korwa aiga ama kiabanyaru yasoa yachia gosoka yachia gosoka nyabikoomo. Gokwana na Egesae FM nigo omobunge Osero atebire ng'a nigo ensemo eyio yabekirwe emeroberio yonsi yabekirwe y'okorosia chipaara echio na koboria abanainchi koba abatoereru Ase egeka egeke ekero bosio na mono kobwatikana nembura egendererete gotwa, eeri chipaara echio chichake korosigwa. Tobaate gokwanera amang'ana ye chipaara chiaito chiasarekire ase ensemo ya borabu, na mono mono epaara ekorokwa ng'a Gitaru, Mokomoni, Chinunda, Nyapaara ibere. Epaara eyio nemaete abananchi baararamekire sana sana sana, naende buna bono embura yatuure, epaara eyio yasarekire. Bare yarabeire amatuko etano na korosegwa, lakini ntwanyebeka ase etenda ya kera chitariki ikomi na asa na isato, 18th of August, chitariki ikomi na asa na isato chi'omwezi omotienyi o nane, nario etenda ya kera yasoka y'okorosia epaara ekorokwa Gitaru mokomonia nyapaara ibere. Abananchi bata batware okoremereria kidogo, embura esire, esababu tayare noere ase etenda. Ikaranso eke oye gokurwa ase station namba eyemo ase obotuki bwaime, Egesa FM, engako y'amang'ana onsi. Rusila Obiero. Chingaki abaremi basemeretie gochaka konyora ebonasi yabo ya omweri bw'omwaka gochakera omotienyi gocha abaremi korwa ensemo ya Ugembe County.